Coma una miòla. Ben, per començar pel començament, carió, carió imaginar lo fièiral de Pont de Viau. Sètz sul fièiral de Pont de Viau lo 29 de junh de 1944. La populacion es estado ramosado sul vieiral. Los Alemands au fach alinhar las fennas del costat de la rivièira viau e pièi los òmes su en facia contra la paret de la glèisa. Tota la serada de luònga, lo conse Enric Andriu discutís ambe l'oficier de la Gestapo. E se pren de rebufados de la part de l'oficier. Un jove soldat lo survelha. Braca sus el son pistolet mitralhador. Los dos òmes, un momentu, los uèlhs dins los uèlhs, se finton. Agach blau, d'acier, agach glaçat. Aquel soldat es jove. Son morre grimacièr fa veire que prendriá un grand plaser a eliminar d'una rafalejada de fusil mitralhador aquel burgmeister que volèc o tròp. Aquel nazi, membre actiu de la Gestapo, s'apèla Karl, Karl Feuerbach! Trètze annadas pulèu, a Berlin, Karl Feuerbach es un dròlle.

Eis Verdes dires Claren. Un partaisi der NSDAP avent vir placat un bild. Es vir dir gefallen.
Es atal que Karl Feuerbach dintre de lo partit nazi, e son paire, ancianament comuniste tanben, e sa maire e los fraires e soires, totes per Karl dins lo partit nazi, serà las joinesses hitlerianas, las Hitlerjungen, las joinesses hitlerianas. Defons, Assimat, butatz a èsser lo pus fòrt, lo melhor, a tustar lo pus fòrt, a esclafar los autres, a esclafar lo vesí, lo copin, l'amic. E puèi aquí, l'embrigadament, lo lavatge de cervèl, a prepau de josius. E ò, lo josius es lo culpable, lo responsable de tot, Es lo buc emissari! L'extremo drecho a besonh de buc emissari. Remarcoràs que las femnas e òmes d'extremo drecho parlon pas gaire de lor programa, subtot lo temps de la denonciacion, e e per causa de, e es de la fauta de, e coi partit, la lista es longa! Ha ha! E aquí l'embrigadament, lo rabatge de cirvèl, après pauc de la guèrra! La guèrra, ha! Hitler a bramat dins Mein Kampf, La raça ariana es la raça superiora de l'umanitat, la raça des senhors, e li cal d'espaci vital per se desvelopar, tanben qu'a justificat la guèrra per s'apropriar de territòris!
Pèire! Que fas jocat a mon desús? A ben de trabalh! Oui, papa, pari, pari.
Penchon est fragile, eh! Eh ben oui, je sais. 1931. Oh.
Aquò se passa en 1931. Mes dus ans de davans, En 1929, la crisi financièra faguèt cabussar lo mond entièr d'una depression economica. Ò,
e l'eveniment d'aquela crisi financièra mondiala es encara mai mal ressentit en Alemanha per causa de las reparacions impausadas pel Tractat de Versalha dempè la fi del primièr conflicte mondial. Pr'aquò, Alemanha es una republica dempuèi 1919. Ò.
Un sistèma politic que favoriza una republica, libertat d'expressiu, drech de vòt, debrió parar lo país de l'influéncia des extrèmas. La democracia patís a s'implantar en Alemanha. Aquela republica de Weimar e Strozhube. Mai revenons a Karl Feuerbach. En 1944, il a 13 ans de plus, soa 23 ans. Comment peut-il se retrouver dans la section armée de la Gestapo? Alara, formacion dillas joineslas hitlerianas, causi la Gestapo. La Gestapo, la policia politica, me atabèt la gestion de camps de concentracion. Es un cas interessent aquel car serà talament crusèl amé los deportats qu'aquò li valdrà d'avançament.

Del 29 de junh de 1944 avián reçauput l'òrdre de nòstres superiors de copar la linha telefonica Rodés-Montpelhièr. Objectiu, arrestar lo camion de depannatge alemand, raubar las armas e las municions.

Ah! Aquò se passa pauc! Aquò te suten, fout!
Bon, escota, eh, es l'endrech somiat per l'embuscador, aquí, eh? En pleno virado, a drecha lo travèrs Boscalhut, l'aute se n'aisí a l'esquèrra, no se pòdon pas escapar. Oh!
Jo soi pas tranquil, e pr'aquò? Eh, perqué?
Lo patró o a dich, es pas complicat, eh? Los desquilhon totes, pim-pam-pum-pam-pum-pam-pum, los prenen per suspresa, Mpanat las armas e las municions e faiti la! Hehehehe.
De qu'es aquel mutur?
Tranquil, tranquil, son pas los Alemands. Los Alemands vivo arribar de la direccion de Milhau. E aquel bruch a coment de la direccion de Rodes! Alaro, hè, te'n fagas pas, o pas lo deman, hè, bon. Sabi be que devo arribar de Milhau. Hè, oh. Mas aquò fa un bruch de camion! E ben ara, i a, i a pas sonque los bòches que rolan en camion, hè, oh. Oh, mas aquò fa un bruch de camion! Gròs! Un bruch de camion gròs? Sí.
Oui.
Me fa rire tu.
Pas qu'a a distància coma aquò, eh? Devinhas al bruch del motor que s'agís d'un camion gròs. Sos bestiaute carròs de falupiòt. Escuta! Quand même, es! Un motor gros, aquò fa pas coma un motor pichon! Eh, eh, eh, e ieu, ieu me pensi que un pintou de vi rouge gros, aquò te fa mai de mal que se ne beviá pas que la mitat, aquò t'afrava lo cirvèl dous com mai. Ah, aquò te bò plan de te trufar de ieu! N'i a que l'alcòl, quand lo fa virar lo cap, eh? Comment ne pas perdre la tête? Tu l'alcòl te fa ausir de bruches de motor grosses. Podes dire çò que vòles. Jo soi pas rafigurat de ben atacar un camion que ven de Milhau de que fasèm s'arribo de Rodés! Escota, te fas perir per parés, t'apla aquoi caicials que fa la virada de l'Espissarion. Iu te disi que primièrament aquò ben rudés e puèi cossí que ne vire es un camion pus gròs que lo de Caisshans.
Passa'me la gemèla. Ah, bon. Bon macarèl Caisshans,

Et le maire? Henri Andrieux, il était au courant de tout ça? Ah, le maire était au courant, oui. En fin d'après-mejor, pren sa moto per anar far de consultacions dins de pichons vilatges, perque cal pas oblidar que es mètge, es medecin. E donc, a un moment donat, en roulent sus la rota, tot un còp dins una virada un camion alemand qu'arriba en fasa. Al passatge, los soldats alemands baisson lo fusil cap al motard. Ah!
E se fa doncas arrestar? Ah non, non, se fa pas arrestar, lo jos veïcul es securus, tot simplament. Mai lo conse. E me desi, Enric Andriu aprendrà pus tard que lo camion transpòrta un mòrt, lo cadabre del comandant Fèlvedèr de la Fèlgendarmoriá, tuat pes maquisards.
Doncas, quand lo lieutenant gestapisto o ben tustasse ja la pòrta del conse, a uèch oras del ser. Oh. Ai s'èstes ja al corrent. Oh, jo. Pensa que lo mètge, Enric Andriu, sus sa motò, après avure que los autros Alemands, contunha son camin. E te trapa dos tipes que caminon a la beura de la rota. Çò los maquisards. Be que li raconta çò que se l'é passat. E es aquí que lo mètge, Endric Andriu, apren que i a un resistant que es nafrat. E donc se'n va soniar lo resistant nafrat.

Plòu. La pluèja tomba fina sul vieiral. Los òmes son estrenches sus doas o tres rengada contra la paret de la glèisa de Pont de Biau. Fach los òmes de l'autre costat de la plaça del Vieiral, las femnas ambe los efants. Davant los òmes tant coma davant las femnas, los alemands, los fusils mitralhadors subracats. La pluèja tomba fina sul Vieiral. La pluie tombe fin sur le foirai.

La pluie tombe fine sur le foirail. La pluèja tomba fina sul fièlal. La pluie tombe fine sur le foirail, une pluie de juin pas froide mais qui te transperce. Gestapo.
Gestapo. Los soldats au pas de mouren. Un trauc negre en plaça del cap jos la capucha.

Mai Rosa, oncle, sou paisans, docteurs, curats, techniciens, artesans, terriens ou citadins d'ici, d'en l'aval, de plus loin, de cap a la montanha, citoyens d'un pays, ciutadans d'endacòm, citoyens de nulle part, ciutadans d'endacòm mai, citoyens de la haute, citoyens de trottoir, ciutadans de plan plus luènh qu'aquò encara.

De mots simple, de mots tan simple que vedon mots sabents.
De mots de bonjour, de mots, de mots doux. Eh, aquò plan? De mots apaisants. Eh, allez, anam parlar un pauc se vòs, eh?
De mots bèths de simplicité.

Non, a un moment donat, lo lieutenant de la Gestapo es partit en veitura ambe lo brigadier de gendarmoria. A es que suan a veire exactament lo luòc de l'acrocatge, es que a ressauput de consignas diferentas, tot çò que quand tornèt, balhèt l'òrdre de dislocacion immediata. Les abitants son donc rentrés chez eux. E mitte çò, un soldat pòt pas liberar una foula, se menaçar que dins cinc minuts tirarà sus tot çò que volèga. E i a pas eu de mòrt? Ah, de mòrt non. Alors, seriosament tabassé, oui, tiens, par exemple, tel ce paysan dont la maison sera pillée, lui-même emmené.

Me llamo Roberto Mendoza y soy ciutadano argentino y no entiendo nada de lo que dice. Citoyen argentin.
Mais des rats d'égout comme toi, aujourd'hui en 1984, la nouvelle Argentine démocratique n'en a plus rien à faire. Le repite que no entiendo nada de lo que habla. Me llamo Roberto Mendoza y soy ciutadano argentino. Roberto!

Un tropèl d'estrangièrs sonque de rabalaire, vengut de Saibazon, e que valieu pas gaire!
Il y avait, cher monsieur, la race supérieure, tristement polluée par

E alara, per començar, Pont de Viau a pas jamai existit. Pont de Salars, per contra, al centre de Roergue, entre Rodés e Milhau, lo Pont de Salars, coma se ditz amont, existís totjorn, per causa del coratge de son conse, que s'apelava pas Enric Andriu. Es un òme que, en torna pensar uèi, en 2023, A Adam es coma aquò. Es un òme qu'a vist d'innocents. De mon de qu'avieu pas far res. Aquò es la definicion d'un innocent. De tota sòrt, i aviá pas solament sos administrats, me sabiá qu'i aviá tanben de refugiats, de mon de que fugissiáu lo nazisme. E donc refusèt. Agèt lo coratge davant lo risque tarrible, davant la mazelada possibla. Es un òme que diguèt non, non. Quin que siágu las victimas, que siágu d'òmes, que siágu de femnas, que siágu de fans, que siágu de quina color de pèl, de quina religion que siága, diguèt non, es pas possible. Aquel òme èra lo conse de Pont-de-Sadart E lo fasen aplaudir a cada fi d'espectacle, s'apelava Joan Amans.